Erokamano jawinjo mara kaka bende nasingonu motelo kacha chande ni wabiro kelonu chenro ni endi mar abila mag jodongo kuom penjo mag luo mantiere ma bende osebedo kumiya kanyo endi kawuono ni endi wabiro rango eh, kanyo kaka bende jaluo ne goyo dala mage gin ang'o gini ma nirango kata gin ang'o gini ego eki ma bende ne wabet godo mondo iwuogi idhi go dalani in iwuon kaka bende pile kawuono ni endi e bada korka cham eh, korka cham koni endi an gi jaduong' ma bende wang' noolnwa nyinge kanyo endi to ete en wuod kanye kapok wachako kode eh, u- eh, twak ma kawuono ni endi Man kani iluongo ni Nelson Ochieng Mauda Ajwang'o Ner Ajakagan, Homa Bay County, Rangwe Sub County, e sub location mar Kokoko, e dhood Kachwanya, dhoda matin, iluongo ni Chiena Nyaro Ner. Erokamano ahinya wuod Homa Bay kanyo endi kuom bende molo e J Media mondo ago mbaka kaachiel. Bada koro uh, cham koni endi uh, uh, ibiro ng'isa ni to in wuod kanye to uh, ija, ija kama nade iwuok e county man. Eh, an kanyiso kawacho nyinga iluonga Ismael Atendo Onyando An wuod Aleko Kogelo. Mm. Aleko Kogelo ni ndi wan iluongo ni jo Kogelo ne wawuok kamoro ni Siaya. Mm. Eh, eh, kama iluongo ni ka- ni kama ne jo Kogelo dake. Kogelo. Kogelo. Mm. To Ne wadhi ma koro jowa madongo machon mhm. nodhi ong'iewo lowo nodhi omako lowo lo, ndalo mane omako lowo ndalo ng'ato nitie ni karwende karwende ne mane pogo ne joluo lowo higni machon mm. ne en e ministry mar, mar land mm. kaeto na koro ka jowa odhi omako lowo ndalo pod imako lowo nono mm -hmm. ma ok ni ji ng'iewo Mm. koro ji ne alego ne kere ki alego ne ng'eny Alego. e alego Dhoot mar Joluo mar Alego. dhood mar- mar alego Mm. koro dhood wato iluongo ni kogelo Mm. ma iluongo ni kogelo aram Gel aram. koro kogelo aram ni ne wada jowa nodhi kwara maduong' modhi nduno ogola Mhm. Eh, ogola ne wuod ng'ato ni mbui Mhm. to mbui ne ema nonyuolo wuora niluongo ni onyando onyando onyando selemia Onyando Selemia. Eh, Onyando Selemia mane wuorwa. Mm. Eh, koro wuon gi niluongo ni eh, ni Riaga. Mm -hmm. Riaga ne wuod Mbui. Mm. Mbui ne wuod Ogola. Kamano. Ogola ne wuod Arum. Mm. Koro Arum ni ka ok adhi mang'eny ahinya to ok anyal dhi mbele ahinya nikech wan mane kama nagike mm, nyiso ni ija siaya eh, nonro mara mhm. I- waa e kama iluongo ni siaya wa Siaya, kama iluongo ni Siaya county Siaya County. koro sani to wan migori county Nyiso ni nuloko dak. ne waloko dak Udok nyaka Migori County. e ne waloko dak koro wadhi migori county ma kanyo sani ema koro antie ma an to nyuola kucho Oh, nyuoli Migori.
Nyuola Migori.
Erokamano. Eh, kama iluongo ni Sakwa South. Sakwa South. To sani koro wan e location be wang'eny kocha nikech Alego nodhi dar modhi kocha mang'eny. Mm. Nitie wan Alego ting' mang'eny. Alego nowuok e piny Siaya mochako doko kawo kar dak e piny tend piny owacho ma Migori. Eh, eh, tend piny owacho ma Migori. Aha. Ma koro sani wan kamoro ni Kogelo. Kogelo. Kogelo kaendi walu location mwae wa, wa Sakwa South Mhm. eh, kato koro iluongo sani koro iluongo ni wa Sakwa East Sakwa East. noloko lokore mochako medore koro ni Sakwa East Mm. koro sani wan e kamoro ni Kogelo sub location Kogelo sub location. eh mano wan eh, South Nyanza Awendo South Nyanza Nonro Awendo.
ma jaduong' wadwa chiwono Aha. Eh, nitiere wach achiel mariwo wechego te jaluo luongo ni alego wuon pinje alego wuon pinje kata an afulo mana nonda to afulo mana matin kata an mina bedo kani Aha. abi an na wuod alego in wuod alego an wuod alego nikech kaja kagan Aha. to nasefwenyo ni kagan gan noa alego kata kidhi e piny alego Mhm. pod nitie dhoot miluongo ni kakan kakan koro kitemo timo nonro tiyudo ka tudruok mar jo south nyansa kochakore kagan gem kochia kanyada Aha. gi mamokogo nyaka kabondo Aha. nyaka karachuonyo Mhm. thothgi noa alego alego wuon pinje alege monyuolo um, uh, eh, dhoudi mang'eny mag dholuo kamano jaluo jaluo kama owadwa nokeloni no Mhm. Jaluo nonro mar jaluo eh, alego ni ochalo wuod luo maduong' Alego chalo wuod luo maduong' mano nyiso ni ne en wuod Ramogi. ne en wuod Ramogi Ajwang' Ah, ma en ema noduong' kuom jaut Ramogi Ajwang' mhm, emomiyo alego ne kaka wadwa nowacho ni aha, ne sea kucho ka- mane wawecho ne iluongo ni kakan Kakan. kakan pod ni kuno nyaka ka- chil kawuono Mm, asewinje. Eh, to South Nyanza eh, area ma Homa Bay ka ndi kar Kochiaka Eh, ema ne jokagano odhi odak e Kowino ka Kagan Kowino.
Eh, koro iluongogi ni jokagan Jo Kagan.
to ng'at mokia to nyalo paro ni kagan ne en yore Mm. kagan ne en ja en wuod alego Kagan ne wuod Alego. ma en be en ja Gan alego gan nowadgi no Aha. kod oluwa no kod oluwa eh, no kod oluwa uh mhm. -huh. koro kane pogruok obedo kocha ka magi ng'ado nam uh -huh. to ka giduogo koni to koro no nowuotho modhi ong'ado aora uh mhm. -huh. ong'ado aora mar miriu ong'ado aora mar miriu ma gidhi gibedo joka joka no joka no e kato kan be odong koni joka gan ka gan be odong koni kato chia be odong koni ko yoko chia yoko chia nyada be odong koni joka nyada joka nyada kamano Mano endi en nonro kanyo endi mag dhoudi mag luo jowinjo ma kaka iwinjo kanyo ni endi an koda ka endi jaduong' ma bende wuok e tend piny owacho ma eh, Migori to nowuok eh, pe- tend piny owacho ma Siaya ng'iso nogo tach kanyo endi tend piny owacho ma Migori bada kwa machielo koni endi jaduong' Nelson kanyo endi oner bende ni koda ka endi matani chenro en Ana Juang' Junior Ka unja winjo mara kaka bende iwinjo kanyo kaka joluo nogoyo tach iwacho ni alego ne wuod ramogi kanyo endi mano samoro ok en thoro mar wach kaendi thoro mar wach en ni bende ere kaka onyalo goyo dala jaluo ne goyo dala nang'o e kanyo endi kane in gi mon ariyo kata adek ere kaka nitero gi mondo igone gi dala kamoro achiel wadwa ng'eyo kanyo endi chike go eki mane tayo weche go eki mag goyo dala kadok kaendi kuom eh, jaduong' Ismail Adwaro mondo bende item lero ne oganda Luo ni ng'at mane dhi goyo dala ne noromo bedo ka ng'owa gini ma bende noting'o seche mane odhi goyo dala chande. Eh, goyo dala kane jaduong' eh, owuok dalagi Aha. Owu- Owuok dala gi nyiso ni sama ne dhi goyo dala nyiso ni ne in gi simba. ne en gi si- na mano ne wuoyi ne nigi simba dalagi Eh. koro wuok odhi bede dalane kende be koro bedo jaduong' eh, iluonge ni wuon rangach koro iluonge ni wuon rangach koro mm. ndalono koro en bende koro owe dalagi mm-hmm. koro dhi e dala dalane kama en ma koro kweche duto dhi tieke onyalo kok e dalano onyalo kok e dalano mm-hmm. eh, onyalo mano koro iluongo koro dalane dalane eh makoro ok dala ng'ato mm. ok dala wuon gi yeah. mano koro dala en, en makoro en ema en gi duol e dalano mm. en mochiko dalano mm -hmm. ma sama ne jaduong' dhigo dala uh -huh. no chik jaluo machon uh -huh. nidwaro ni kawuoyi wuok dala gi kodhigo dalane koro en jaduong' odhibedo jaduong' mm. ne chon nibedo gi tong' tong' tong' mane tong tong tong ma mo- mo- mochom malong'o mukuki mkuki ma- mar mkuki masani jo- jowa luongo kiswahili luongo ni mkuki Eh, mi- miting'o kama mane dhego dwar Eh, mano be odwar ni Ng'e dhige lweny.
Eh, Eh, mano tong no nya- jo- jo- mochom nyaka ni ting' tong mm. ting'o beti ting'o beti iting'o gweno gweno Gweno nyaka ni ting' thuon gweno. Ok en aena gweno, nyaka obed thuon gweno. Nyaka obed mana thuon gweno, thuon- gweno ma sime ok dhigo. Mm. Ni, eh, Samoro be ni ka- ka in kodgi ariyo be inyalo dhi gi si Mhm. gi thuon Mhm. mondo gichak nyuolore kacha. Mhm. Eh, koro mano e kaka ne jaduong' ne go dala. Kama kaka nogo dala.
Kamano. We aduoga penje jaduong' kaendi iluongo ni Oner. Eh, Ang'o gini ma bende sama ne ng'ato ting'o tong', oting'o beti, oting'o gweno, Gigi te noting'o kende koso nitie ng'ama ne konye ting'o gigi eki? Oh, e piny luo Mhm. ne gin gik mane oketi ma gidhi gibedo kaka chike kendo chikegi joluo osetemo timogi to ji mang'eny ok oseng'eyo gimomiyo samoro ne gitimo mano Kamano.
Kaluwore gi penjo mipenjo jaduong' wada mosewuoyo jaduong' Wuodo Nyando, mhm. kamoro nitie kanyo ma weyo wacho mondi koka duoki. Erokamano. Ka nyathi ma wuoyi ma jaluo ne wuok kadhi go dala ka koro winjo ka dala wuon gi orome, ne nitie gima nyalo miyo ng'ato wuog dhi go dala kata kane ok opango. To nitie gima miyo ng'ato dhi godala nikech koro sane oromo. Sane oromo. Sane oromo mar mondo odhi ogo dala. Mm. Kama ne ok owacho, jaluo ne ting'o nyaka mach. Mach iting'o ka liel koso iting'o chuk mar mach? Iting'o chuk mar mach, inyalo kete e tako kata inyalo kawo siki man gi mach tidhi imoko mach kuno. Mano ne nyiso nang'o?
Gik moko duto te mane joluo timo ka gidhi godala ka jaduong' wacho osewacho, moro ka moro ne gin gi tiende. Uh -huh. Kane giting'o tong' e piny machon nimako piny kod lweny. Piny nimako gi lweny.
To gir kedo mane jaluo nigo mane kedo godo ka wasigu monje achiel kuomgi ne en tong'. Mm -hmm. Kae to jaduong' owacho beti, beti owacho adieri, kane oting' beti kamano, mm -hmm. chon piny notimo bungu. Mm. Koro kichopo kanyo betino ne nyalo konyogi kuom timo gima iluongo ni site clearance. Ni itong'o gik mane yugo kanyo. Kamano. Mm -hmm.
Miyo owil gimoro achiel jaduong' wadwa. Mhm. Le. Mano- Le- Ler ne wuoyi matin kar leno. mano nadhi a- adhi pimone Mm. le ne giting'o Le. kata king'iyo pesa gi sani kata king'iyo bendera mar kenya le nie iye kanyo Le ni kanyo. le nitie kanyo nikech le Mhm. Yien ne odongo e bungego chon, yien madongo. Yien madongo. Mane beti ok nyal tung'. Hmm. Koro leno be ne konyo achiel kuom tools mane timo godo gima iluongo ni site clearance. Hmm. Kaeto leno bende ne nyalo bar godo yien mar tedo nikech kama ni idhi darieno. Aha. Ji ne biro mang'eny manyalo konyo tich kendo osiepe gi wede mhm. kata ng'ama ne kalo koneno kama idare to baro kanyo. o- ochwe to wang'e jaluo machon nodwaro ni ka gimoro otimore kamano kibaro nyaka icham gimoro kokikalo mano ne chik luo mano ne chik luo nyaka ji chiem kamidarieno kamidarie nyaka chiemie nyaka chiemie Mm. koro leno ne konyogi kuom loso yien k- Mhm. kibaro Mm. biti be tim konyogi clearance kendo inyalo los godo kata mana chiaye moro Yeah. kod gweno gik michamogo ti iketo kanyo Mm. thuon gweno ne giting'o Mhm. Thuon gweno ne giting'o bende kendo thuon gweno gimomiyo ne giting'o mm -hmm. ma nafwenyo machiegni ka kwara moro ne koro pimona kapok otho mm -hmm. e piny machon ne onge gima iluongo ni alam machiko saa ne onge gima nyalo chiwo ng'ato ne onge gima nyalo chiwo ng'ato mm -hmm. koro thuon gweno no gitiyo kaka alam manyalo chiwo ng'ato mondo koro kidhi idonj e dalani kacha uh -huh. to kik ininda e oka nikech ng'ama ninda e oka kech jadonj kuome mang'eny kendo keth nyalo ketho dalani kamano koro ne ok dwa ni mondo jaluo nind aming'a ichiew gokinyi maber tidhi e puodho kiduogo tigonyo jamni to tich ni dhi nyime kama kawaida nikech thuon gweno nosechiewi gokinyi nyiso ni thuon gweno ne en alam machon mar Thuon- joluo thuon gweno en alam machon mar joluo to kata sani kata sani pod watiyo kode ka alam nikech iwinjo ka ng'ato wacho ni omera kinyi mond kogwen Kok Ko- gwen. kogwen no en kok gwen Mm. kinindo gokinyi tiwinjo ka gweno kok tikoni onyaka bed ni piny oseru nikech awinjo kok Saa ochiko. Kamano.
Saa ochiko mo- mo- mako gol. Mano nyiso ni gweno mokwongo kok koka saa ochiko. Kamano. Koka mok- mamoko luwe. To kendo gigo niting'o ka jaduong' madhigo ki- ng'at madhigo dalano Aha. ne ok ting' gigo kende. Ero mano e Not- kama dani mondo ikelna. Noting'o kod eh, wuode. Wuode. Ka en kod wuode wuoyi maduong'. Mhm. To ema ne gidhigo kod owadgi wuon-gi kata ka wuon-gi nitie to koro wuon-gi. Mm. Ema ne dhi siemone ni koro ket mana otgi kar ka. wuon gi manyalo miye thuolo mang'ise ni koro inyalo gedo gi kama chal I- inyalo gedo gi kama chal kama Mhm. to kaka a- Iluongo ni nyono ot. a- kaka nasegolo nonda e safar mokalo cha Aha, o, nyaka piny duong' masani e piny alego aha, pod nitie kaka gitimo mopogore kaka josaf nyanza time kamano gikawo gweno Mhm. ma- ma- ma- mangima mangima kod gima iluongo ni otar otar otar ne en gima olosi mi kiumo go gweno kama to gweno ok nyal wuok kamano koro kama odwaro ni mondo odhi odare e kinyno Aha. tidhi iumo gweno to gweno nindo kanyo Gweno ne nindo kanyo. gweno nindo e thim kanyo kama onego odhi odarieno Mhm, to ka piny oru mhm, to owuok kod joge gi joma nowinjore madhi konye tich mhm, to kaka idhi gi yodo ka gwenono onge gimotimo ei otar kanyo mhm. to kanyo ber koro gigeda ageda To ka gimoro ochamo gweno e otar ka, ka gimoro chamo gweno e otar kanyo koro kanyo rach kanyo ok gedie kanyo iweyo. koro gidar gidhi kam gidwa gidhi e pur Sudo machielo koro. ma ma ok kanyo Ma ok kanyo. kamano nyiso ni maendi ne bende achiel, ku- achiel kuom chike mag luo mar yango ni kaendi en kama ber koso en kama rach kama inyalo goye dala e mano ni itemo godo ber mar kanyo Mhm. kamano to bende wach machielo man kaendi Aha, sama ne wuoyi koro dar dalagi aha, kodhi gero dalane yeah. nowuotho e gwenge tochoko ji ochoko ji ochoko owetene Mhm, oyawuto owetene aha. to

Dala moger manyien gi dholuo iluongo ni Ligala. Ligala. Koro gombo ni mondo koth mondo goye Ligala kanyo mane manyiso hae maber. Mano ne nyiso hae maber mar dala. Mar dala. To bende gik mane timore kanyo dala ne kano gere. Mhm. Mm Aidha ni nyalo gere gi lum to ka ok ogere gi lum te nyaka kore. Aha. To ni nyalo muone. Ni nyalo muone. Gi lowo.
Muono kore. Koro sami muono kore gi lowo ni. Mhm. Mm in eh, iyudo ka joma chuo Mhm. mo- modoko ka kod moweteni Mm. ne kawo lo to ibuki go iba- ibawi gi lo Wuon dala. e wuon dala ni bawo gi lo Mhm. e obuki gi lo manyiso ni koro in jaduong' ne dalani Koro mano ne nyiso adier ni ma dala ni. ma nyiso ni ne dalani to chiegi bende Mhm. mane go dalani Aha. e bende nyiekene Mhm. ne muone wacho ni wake muono ng'ane Mhm. e wadhi muono owadwa ma kama Mm. wadhi muono nyiekwa ma kama Mhm. koro nyieke nyiekene ne kawo gine to dhi muone gi lowo To nyiso Obawo mano lowo mano kuome. ode. mano nyiso ni mano koro en e dalane en e ode Mm. kendo gimomiyo ne wach lono timore kamano Aha. lo mokwongo sama oseger ot motwe ndiga mar kor ot kama onego soye lo Kamano. dhako ne ok kwong solo Dhako ok- ok ket lo kanyo. dhako ok ket lo mokwongo Aha. dichwo ema kwongo keto lo Nikech eh? nikech mano ne chik kata igero mana simba Mm. dhako machiegi ok ket lo kendo ka kosenyon lo malo ochiek Mhm. to chwore makwongo kawo lo mo matin Mhm. to keto kanyo mano nyiso ni gima ne kwongo time dala mokwongo wuore ma kwongo timo ema kwongo timo to mach nok ing'e ni eh, ing'e ni wuor wuore wuor kanyo koro ka- ka- kadok chien kama ne ok alero Aha. Gimomiyo ne jaluo ting'o mach ka gidhigo dala, Aha. namba achiel asewacho ni nichiemo kanyo, kama ichieme mach nyaka bedi nikech ema itedo godo chiemo. Kamano. Namba ariyo nikech kama igo dalano ne dhano ok odakie. Kamano. Koro nikech eh, le ne nitie le. Le ne Le nitie. mag bungu gi oluoro gima iluongo ni mach Kama- kata iro. Kamano. Koro mano ne gitiyogo achiel kuom gik ma ginyalo scare godo le manyalo kelo masira kanyo. Kamano. Obed ondiek, obed thuol kod le mager mag bungu go. Aha. gi luoro mach Mm. namba adek mar tich mach Mhm. mach nieri nidwaro ni ka ng'ato ka ng'ato tho Mhm. to nimoko mach kata ng'ato go dala Mhm. to nimoko mach kanyo mach ne en yo machielo mar kelo eh, ji mondo ong'e Mhm. mar miyo ji ong'e Gimoro ni- timore ni gimoro kama. timore kanyo Nikech iro ne dhi wuok.
iro ne dhi wuok Aha. koro ka iro wuok to kata gotieno gi ka mach ne to ji penjo to macha mach mane Mm. ya macha mach mar wuod jokajwang' Mhm. ema nyogo dala macha macha dalane Kamano. Koro mach ne tije ne ng'eny kaka achiel kuom gi en tedo kaka asewacho, Mhm. ariyo kuom gi en riembo le mager mag bungu, Mhm. adek kuom gi en mondo ji ong'e ni Mhm. gimoro timore kanyo. Kamano. Ot mar mach niendi, Aha. eh, room moro nitie maniluongo ni korka mach. Mhm. Eh, en, en, en kama un ma koro uponde Mhm. en e kama uninde gi jaodi Wuon wuon wuon ot. e wuon ot Aha. e koro room machielo kata sa e e nyim joluo jo- ko- joluo sani Aha. iwinjo ni obedo korka mach Mm. koro mach ne yore ng'eny Mm. e emomiyo niluonge ni korka mach koro room mane- ma- ma- ma- mane ji ninde ja Kamano. iluonge ni mar mach nikech gimoro amora ne timore kuno kanyo ma imake nyaka ich inyi- inyuole Kamano. koro omiyo ni kanyo onyaka gole mach kamano emoyo iwacho nying mach no e jaluo ne ng'ama riek ahinya kuom weche moko nitie ma ok yaw kod tiendgi kama joma tindo nitie kata kidonjo e udi ma koro tinde ne gigero sani mag nyaka gorofe gi ute madongo moger gi mareba kamano kidonjo e ot kanyo ero nitie koma tinde awinjo giluongo gideno ni master bedroom mm. koro master bedroom no en e gi dholuo en e korka mach master bedroom e kor mano kor ka mach mm, kone gi dholuo gi dholuo mm. mano kor ka mach ne niya mm -hmm. kone kama ne gi tede mm -hmm. kendo kone kama ne gi nyalo bedo ka gi yue mm -hmm. kata ka gi ka gi manyo kaka nyasaye onego gwedgi kata gi nyithindo ka gi chiko nyaka kweche mag luo nikech kweche mag luo ng'eny gi ne gi chiko mana kor ka mach kono koro kata mana kor ka gimomiyo iluongo ni kor ka mach mm -hmm. odni kane ji oluo ogere Yeah. to sa- ot yetiyetnegi samoro koth ne nyalo biro cho- ndalo machon ne koth biro mang'eny Yeah. koro iyudo ni kama ne ji chakogo Mhm. kachiena kocha kamiyudo kachiena ma od machni Mhm. ka- ka mach koni Mm. O- eh, kama ji- otanda bedroom ni matindane jaro masani luongo ni bedroom ni Mm. ema ne ikwongi- ikwongi gero matieki ma en imuone En imuonyo Matiyo- kaka pok omuon kamoro en amora. imuone kapok ti kamuon kamoro amora en ok odong' en mikwongo ichako kode Mm. nikech kuchako kode Mhm. samoro koth nyalo biro kata yien nyalo rem kata lum nyalo rem Mm, Kata lowo nyalo kata rem.
lum nya- lowo nyalo rem Mm. to en nidwa mondo obed kode kiyien kanye modhi kwongo donje ema kweche te idhi tieko idhi tieke kweche kanyo kamano endi kamano erokamano nyanya jawinjo mara kaka imedo winjo kanyo endi chenro en mar kaendi chike luo kitwa gi timbewa kama warango chike weki mane tayo dala kata bende chike weki mane tayo godo kasama ne go dala manyien mabende oseng'isa kaka jaduong' niluongo ni ligala mano endi dala manyien ahinya kanyo endi matayi pod ibro luonga jwang' juni an kane gi jodongo man gi lony mararia e wechego eki mag chike mag luo kachaka kelo penjo machielo jaduong' oner eh. E kinde ma nigo dala, nonyalo dhigo dala gi mikayi. Mikayi en dhako mokwongo. Kamano. To joluo kaka wang'eyo pile ni nwahero rieyo dowo. Kendo bende chik ne nyalo yiero ni nyalo bedo gi mon kaka samoro tekona ne nyalo. Dhako mokwongo mikayi nigedo ne kanye? Mar ariyo nigedo ne kanye? Mar adek to nigedo ne kanye? Bang'e, tingisa ni mar ariyo niluongo ni ng'a? To mar adek niluongo ni ng'a? Erokamano wuoyi matin. dala ka ng'ato ne dhi goyo to koseng'e kama dwa dhi goye dalano ero Aha. to nitie ka nyasaye ne ochweyo piny Mm. ma nyaka iyud ka samoro nitie koma kata ka koth ochwe Mhm. to ula mol ka chomo Mm. koro dala ne ok tho gera gera kichopo kama onego igedie Mhm. dala kigero tigero ka ot o- oloko toke ne got O- o- toke ot, ot loko toke ne got ok ong'i got ok ong'i got Mm. ot migero ok ng'i got rangach ng'iyo kuma dhoot ng'iyo mwalo rangach dhi bedo mwalo Mm. kendo kata ka duoki chien matin mos ahinya kijana Mhm. kata ot mane wagero cha Mhm. nitie koma korka mach bede Mm. korka mach ok tho keta aketa ni in tek ni isegedo koro iyiero kamiero kane idonjo e ot mar mikayi moseger mogo dala Aha. to kata idhi mana e od mikayi gi- kata idhi e od dhako mar ariyo gadek gang'wen nyaka abich Mhm. To korka mach en ot rum mabedo koracham kidonjo e ot. Koracham. E ute luowa gi te kata kidonjo to ibiro yudo ka korka mach ni en en ikete mana koracham. Koracham not Mar- koni.
E koni, Aha. koracham koni mar mar ot. Mar ot.
Koro od mikayi ema ne igero kochomore gi rangach tir. Od mana od mikayi.
Mano od mikayi od dhako maduong'. Mm. Nigere kochomore gi rangach tir ko- korango rido mwalo. Mhm. to ka nitie ka jaduong' nigi mon mon mokalo achiel Mhm, dhako mar ariyo mhm. oduogo gere bade korachich Bade korachich.
e mar mar od Marod mikayo Mikayi.
Eh, Mano king'iyo rangach mwalo. Ba- bade Kore- korachich kore- kore ng'e rangach.
kamano Mhm.
kichung' e dhood mikayi Aha. to od dhako mar ariyo bed e badi korachich Badi- bada kora chich To- to to ranga to dhod to to dhod dhako mar ariyono Mhm. rango od mikayi ka ok kamano to orango rangach mwalo onyalo ng'iyo od mikayi Eh. kaka mano onyalo ng'iyo rangach koro piny kamano Mhm.
to dhako mar adek Mhm. dok bata cham odok bata cham en be ode nyalo rango eh, ka ka kosegere but acham to mm-hmm. dhode mm-hmm. rango ka mikayi bedo ariwa ne od mikayi orango ka mikayi koro orango ariwa mar mikayi mm. kaka kaka mar ariyo be rango ariwa mar mikayi koro ne ging'iyore matin ne or dhako matin ng'iyore gi ng'iyore dhako dhako mar ariyo to dhako maduong' rango maduong' ne ni diere no ochiko rangach tir Mm, koro kama maro ni kae to Kamano. joka menyore kama kamano Mm, koro koro ma mikayi Mhm. to dhako mar ariyo koni Mhm. dhako mar adek koni Mhm. kata kichak imedo mar ang'wen Aha. mana koni mar abich koni mar auchiel koni mar imako gi abiriyo kama Eh, odhi kama kamano Kama. Guru ne ok makre nikech nafas ni iweyo ma samoro ma ot ot dhako maduong' ni bathe ka nitie jikon Kamano. Mm. to ot ma- ot machielo be chieng' mono ger jikon bathe Kamano. koro nafas ne dong' kanyo nafas moro ne dong' Eh. gimomiyo ne igwenyogi kamano Mhm. mondo nikech ing'e ni dhano ok en kidi jaduong' nyalo nindo Mm. to we monde we monde kidwaro ni dhako ka dhako koro bedo ka neno liend chwore Mhm. koro ka jaduong' oseyo to dhood mikayi ka Dhood Mi- mikayi. mikayi ka ema obedo diere Mm. koro dhood mikayi ka ema ne ike iike bat korachich iike bat korachich mar mikayi mar, mar, mar, iike bat korachich mar mikayi mar od mikayi ka wiye orango mwalo e rangaye wiye nok ng'i tok ot wiye rango wiye ok rango got wiye rango rangaye rango mwalo mm. eh mago endi gin chikego eki mag luo kanyo endi kotenore gi wechego eki mag dala dhako mar ariyo niluongo nang'o Dhako mar ariyo niluongo ni Nyachira. Nyachira. E, nyachira ni Mhm. nochake ni Nyachira kamano nikech e, e, e, e, e piny Luo nitie chike. Mm. To chike gi gima ni penalty mar ketho chik Mhm. ne en chira. Mm. Koro chira kae Mhm. e, nochake ni Nyachira nikech en owuon ka gimoro otimore kata kopo ni golo kodhi. Mhm. Dhako mar ariyo gi mar adek kadhi nyime kanyo ok golgo kodhi. Mm. Gimoro amora kotimore ka en chik mar ala mitieko. Mhm. itieko mana gi dhako maduong' cha kama ikaye kama ikaye Mm. jaluo noketo chik machalo kamano nikech chuo luo moko niyudo ka samoro kosebedo gi dhako mar ariyo gi mar adek Mhm. to koro nothoro nindo oko mang'eny ne dhako maduong' Mm. nikech koro yudo matin ma- ma- ma- ma- mong'e mbesore koro ma ne chalo gima ochalo otegu e noketo obedo kaka otego mondo mon madongo ka Mhm. bende be oyud ratiro margi mar dichuo mondo koro kata dipo ni samoro do dhi otiyo kulo dweche moko Eh. to wang' chike ka duoge de koni kata nyachira biro nyiso dha- mikayi nooyo Mhm. ka nya- ki- ka dichwo o- o- o- o- fuwo mako kata kia omake Aha. to dhi e od nya- nya- nyachira Mhm. to nyachira biro nyise niya a ne ne ne ne nogol kodhi Mm. koro nyaka idhi adhi e od mikaya an kawuono oda ka ok ininde Ok ibedie. Eh, koro tame Mm. ma kata ne nyalo rwake Mhm. to wacho ni akawo odonjo oda ka odhi ketho na ot Odhi ketho odok ot. mana e ot dhako maduong' Mhm. odhi otiek kode koka kiny obi Koka ira kiny oduogi. kamano Wuoyi matin ma ne ne timore kama nikech kata mon gi Aha. nong'eyo ni ma nyaka timre. Ne ging'eyo. Ne ging'eyo ma ok inyal dhi nindo od od nyachira Aha. kata od reru Aha. ka pok irindo od dhako maduong' ka ema kweche timore Mm. koro kaka ka isetimore kamano Yeah. to ijaduong' Mhm. koro kwan migoyo to in ma koro nigo kwan kendi Mhm. ni nija nindo od jat ariyo Mhm. kawuono adhi nindo kacha achiel Mhm. kinya chaka dok mar adek cha Mm. koro k- kitieko kono bende kendo koro ing'e ka koro iwu- iwuotho e utigi Kamano. nikech gini wach nyuol be nitie Mm. Eh, to mine gi nyaka ne dhako ka dhako ne expect ne giparo ni nyaka bed ni nyuol be nitie nyaka Nyaka obed gi ginyuol. nyathi. nyaka obed gi nyathi Kamano. koro ne ok inyal dhi tisuo iketo wiyi kanyachiel Kamano. koro idhi koni ipogo kocha Mhm. inyuol kocha inyuol koni kamano Mitiek kae kata kopo ni gin apar kod abich. yes Ibiro wuotho mitiek kanyo te. nyaka itiek ka- kuondego mo- mondo mi mon gi obed orij adieri Kamano. Jaduong' kane osegodala ne kamano, Aha. ma koro luonge ni jaduong' mosesidhe e duong'. Mm. ne ok o- ok owinjore mondo jaduong' donj adonj e dalane apoya mopo joge jaduong' ka donjo e dala Notimo jaduong' kane donjo e dala Aha. kochopo e rangach Mhm. to ochako kata mana gi wuode moro matin onyango Aha. omolo Eh. dhogi utwe nade Mhm. koro ka ji joma nie dalano winjo ka jaduong' osebiro Mhm. to chon ne weche mag gajruok jaluo machon ne nigo uru Mhm. ouru ma yakotosa Mm. to kendo dalana kane igero Mhm. rangach ni wawacho ni rango mwalo Mm. nitie rangach moro matin e tok dala kata gi e bath dala Mhm. en koro ok luong ni rangach iluongo ni rot En okoro ken rangach.
en koro ok en rangach iluongo ni rot En rot. rot no en en kar pisruok Mhm. ma kata mana nyithindo mane mielo thum Mhm. nyalo pisore kanyo to ka in kod e dalani kod chiegi kata mondi Aha. kata mana owadu moro Mhm. ne nyalo riere kanyo to chik luo ne ok oyieni mondo ichop iyud owadu e- e odi Eh. ka gibedo kod mikachi kata nya- kata rero Kata ne ne chik nodagi chik ne okwero Ma- mano.
Ye, koro ma no- ne ni- timore kamano kamoro nokelono Aha. nikech eh, ji ne bedo thuolo Mm. Eh, oweteni ne bedo kodi thuolo Mhm. to oweteni gi be ema ma yuch yuch dhako Mhm. gin ema ne girwako dhako Mhm. Eh, masa chon ne onge gimoro ni oh, yudo wadu to idwa nege mm. kaka nek masani obiro ma oyaye ni mm. mane kiwinjo ni ng'ato nigi jaodi mm-hmm. mano ne en yuore nikech joluo no believe ni ka tho ne kaka owadgi otho mm-hmm. to piyo piyo piyo Mhm. eh, iyudo ka dhakoni ne yudo thuolo mondo mi oyud kaka owadgi ni donjo e ode ka Mhm. eh, o- orito nyithi owadgi Kamano. gi mondo wetenegi Mm. koro ma ne omiyo ne giyudo thuolo ma kamano Thuolo ni kamano nikech awinjo ka jo e kidi moro chien kanyo endi gi jodongo ma bende asebedo ka tudora godo giwacho ni kane ng'ato kendo to dhakono ok en mare dhakono en mar gweng' te kata bende en mar anyuola Kamano. mano ni ne timore Ne giloko nying dhako ma- nying machalo kamano iluongo ni dhako chogo mar odiere. chogo mar odier Chogo mar odiere ni en chogo ma ok inyal gweno ng'ato achiel. Mm. Kata ka pod ingima ng'ato nyalo gweno to kata kitho Mhm. ng'at modong' to gwene agwena. kamano Ne ok en gima inyalo rito kendi. kamano Emomiyo ne giketo thuolo ma giketo nyaka rot mondo koro kik ji tuomore. koro ka dipon jaduong' ang' obiro ah, oluongo kanyo nyikwaye moko ma tugo Eh. To samoro kowadgi mone ni ot kata manye achira Eh. to nowuok gi e ot kata oringo chande. owuok- owuok pusore gi ero to owe dhakono kanyo kamano dhakono be ka chwore donjo to rwakia rwaka to weche dhi mana nyime To wa- jaduong' cha okia ni owadgi ne ni ka to kamano ng'eyo to ng'eyo ni nyalo bedo Mm. emomiyo To noketo bende rwaka. ma- magi ne ok timre ja- kuom jaluo kende Mhm, kata mana jalang'o mhm, nikech ing'eyo jaluo gi jalango ne gi- ne nyaka gilu kwechegi kamano Iluongo ni Nailot. ee nailos Mm. koro nailos ni endi to en jalango ne en owadgi gi jaluo Mm. Eh, kaluwore ka ne ji obiro e afrika koni Lango, Luo, Masai, yes eh, eh, Iteso, Mhm. eh, koro iyudo ni jalango bende Kalenjin. Kalenjin. jalango bende iyudo ni e- e- e- e hik- e- e- e- e- kwer- kwer mar jalango Mhm.

wuon dalo biro yudo ka tong' ochwe dhoode Mhm. mano ong'e ni owadgi okwong- okwongo ne kanyo Mm. owadgi onyalo kata nikech ji ne idwaro ni ji ne nyuolore mang'eny Kamano. koro kodhi be ne ok odwa mondo kodhi a oko Mm. koro ong'e mano owadgi ni o owadwa nosebiro ka nitie wuod orawa man ka. ee en ka Mm.
kata kokiaye to oseneno tong' kanyo to ng'e ni Oseng'eyo. ruath moro ni e odno Moni kanyo Erokamano. koro en nodhi o- kwa ma ki- kama chielo ma kata yudo ko jako dhiyo kama tong' pok ochwoye Mhm. koro kanyo modhi ochwoye tong'e Mm. Eh, erokamano jawinjo mara kaka imedo winjono ni mago chike mag luo kaendi kikelo ni kod ajwang' junior jodongo ne kaendi mane gilony mararie weche gieki mag tayo kata bende mag goyo dala Eh, ka bende pok wiye wil jaduong' mm. kane isegoyo dala Isegedo ne mondegi. Eh. Gin chike mage mane ng'iyo mondo iket gima sani iluongo ni fence? Nikech chon neno ka ni ipidho juok, ni ipidho gik ma kamago eki. Be nitiere chik ma mane luwo mondo ing'e ni idwa keto eh, kanyo endi chiel mari chal nade? Eh. Aha.
Kane iketo chiel to chiel ma sani matinde piny okelo sani ma moro iluongo ni sing'enge moko iluongo ni kayaba. Mhm. mago chon ne onge mago chon ne onge. chiel mar jaluo niluongo ni ojuok Ojuok. to ojuok no be kane iketo Mhm. nyaka ne kwong itim nonro mondo nikech ninyalo a ka wuoru Aha. samoro wuoru ne ok ochielo juok Aha. chik ok oyieni mondo ichiel ojuok Ne ka wuora nok ochielo ojuok. e to in kidhi idar ma koro idhi idak e dalani Aha. chik ok oyieni mondo ichiel ojuok ka wuoru ne ok ochielo Mano ne chik luo. mano ne chik luo En Dala gima- nikelogo juok kama. gi bo- gi bondo. Mm. Bondo. bondo bondo mineno mi bondo machwer chak ni mhm. ojuok bedo ka chwer chak mhm. chon ne en gima iluongo ni ohinga ohinga ohinga en kidi mochoki mang'eny to olworo kami kami dakieno mhm. kato koro eka ngima mobiro achien koro odhi okelo kaka jaduong' wadwa wacho mar bondo Mm. kod ojuok chon ne en ohinga Chon nigero ohinga.
nigero ohinga Nyiso ni ipango kite kamano mondo olwor dala. mondo olwor dala Dala kama jaduong' odakie. kamano gi Mondo ogeng' joge wasigu.
kamano To koro lony noduogo golo mano endi. lony oduogo golo mano nikech kaluwore kaka piny koro nodogo bedo ma- malach Mhm. to kuonde mang'eny ne onge kite Mm. koro gidogo gibedo gi paro machielo mar yudo chiel Mm. kata ka kidi onge mondo kik gikos chiel Kamano. kamano To be ne timore nikech lowo sani ineno ka weche mag lowo Mhm. e choja ne ng'ato dhi adhiya ka ji mako loto e, in idhi adhiya ma in kama wang'i o- omako cha Mano mari. mano mari Mhm. kama wang'i ogik ema ang' iparo ni wang'i oromogo cha Inyalo chielo. ema idhi ichielo mano koro lopi Mhm. koro lo ne duong' ma kata kama ne ng'ato go e dala Mhm. niyudo ka dala nigo maduong' Mm. To sani mago koro o- orumo nikech sani ong'enge be nengone tek Mm. to chon cha to ing'e ni bondo kata ojuok ni ing'ado ni kaa kaa nono Mm. koro an garama momedore sani e piny ma sani ma kata kech be ineno ko owuok e piny sani Mm. koro miyo garama omiyo gigi no ong'adore tinde erokamano ahinya kanyo endi kaka imedo winjo no endi pod an gi penjo kuomu nyithindo manyiri mane onyuolie simba gin bende gin gi tich sama nego dala
Jaduong' dwokane penjono mondi. Oo, nyithi, nyathi ma nyako onge kwer. Mhm, Nyathi ma nyako ne onge kwer. mhm. To kane onyuole maduong' e dala, Ya. onge en gima ramo noting'o onge. Onge gima noting'o. A en onge gima noting'o. Gigi te kane poni jaodi nonyuolo na nyithindo manyiri, Mhm, in ema koro iting'o tong', mhm, iting'o beti, mhm, iting'o lek gik ma wasekwano gik ka. moa kwano ka Mm. migogo dala ka Mm. in ema iting'o kendi Nikech nyathi ma nyako ne ok oyiene timo Nya- mano. nyathi ma nyako ok oyiene timo magi mano ok dalagi Mm. en ok obi nyuol kanyo Ibiro ibiro kawo dhi kama ikawe chielo. kama chielo wadhi gere dalane Kamano. mano e gima ne timore Nyathi ma nyako ne onge kanyo endi, wechego eki mag ting'o kata bende konyo janyuol mare e, kuom gigo eki mingoyogo dala. Mano endi en dwoko ma wayudo kuo kanyo endi kuom jaduong' Ismael. Eh, ka bende pod wadhi mbele gi twak wasenwang'o kaka bende jogo eki ne gedo mikayi nyachira reru kanyo endi gima koro chanda nene koro asedhiago dalana an gi nyithindo ma yawuowi e kaka ne gipangoga e gedo kaendi e dalani Eh, adwa nakawo da- second ma- machuok mondo a- achak achon kama jaduong' wada winjo kowuoyo kuom nyathi ma nyako eka koro aduoki erokamano nying machon mane jaluo miyo nyithindo manyiri kata kata sani to ok ober ahinya nyithindo manyiri manyalo winja mos ong'wonna Mhm. tawacho mana gima notimore kapok kata an nabedo Mm. jodongo machon nomiyo nyithindo ma nyiri niluongo nogwang' Ogwang'. ogwang' ma kata konyuole to oda- obiro madak kanyo Mhm. lakini achien to obi- obiro mana dhi Mm. to wachno osekelo chandruok e piny luowa kabisa Mhm. nikech kata kirango jodongo makoro ma- mabet otelona sani Mm. majority maluo mosomo gin na joma chuo Kamano. ne ok girwako thuolo mar somo Mar ne nyithindo joma nyiri. manyiri Mm. nikech ne gineno ni nyithindo manyiri gin ogwenge Mm. kisetere e sikul michandri kode Mhm. to obiro mana wuok kendo obiro dhi obiro mana gero dala moro Gero dala Koro mama kamoro. no bende tinde opogore gi sani Mm. nikech piny osebedo civilized Mhm. piny oduogo kare Mhm. gik moko timore maromre Mhm. obed nyathi ma wuoyi kata manyako kamano Koro wuoyi matin kama ipenjo mar kaka yawuoyi onego gedi. Mhm. Koseger dhako maduong' kata kane en dhako achiel omanyo rangach, Mhm. to wuode mokwongo, wuoyi mokwongo e dala wuoyi maduong' Mhm. ne gede bath rangach Mhm. korachich. Korachich. E, kichu- kichung' e dhood min mare, dhood mikayi king'e- kirango rangach. Hmm? to ogede bat korachich mar rangajno hmm? ogedo ka dhode ng'iyo od min-gi malo hmm? kata dhode obed ariwa mar od min-gi dhode ng'iyo ariwa mar rangach ka kamano to dhode ng'iyo malo kuma min gi kuma od min mare ma mikayi nitiere eka wuoyi mar ariyo be chak dog bedo mana e bath rangach koracham wuoyi mar ariyo koso apani wuoyi mokwongo kore ot mar ariyo
Ipenjo kaka yawuoyi ogedo ka ok opangore to onyuol e ot mane. Oh, Eh. le- le- le- lerara la kanyo Eh, eri. wuoyi maduong'. Mhm, Wuoyi maduong' bedo acha, ba- Mhm. bedo achich mar pacho. mhm, To wuoyi moluwe Mhm. kata obed wuoyi maduong' koro e ot e ot mar ariyo mhm, dok acham mar dala. mm, Wuoyi mar adek mhm, dok achich kata obed wuoyi maduong' e ot e od dhako matin dok achich. mm, Wuoyi moluwe Mhm. biro dok acham. Kaka cham. wuoyi mochako luwe do- Mhm. kaka ne mon ka biro kaka kaka- kaka gibe gibiro ka giluwo Gibiro. kamano Eh, gigedo koluwore kaka bende kaka nonyuolgi kamano mondo gikaw duong' e dawa kaka ne gineno wang' chieng' kamano kamano erokamano nyawinyo mara kaka imedo winjono ni pod wakolo ti weche kaendi mag eh, chikego eki matayo mier kata bende chikego eki ming'iyo kigoyo dala kanyo endi manyien kata bende dagala manyien atwa kaendi gi jaduong' oner kaachiel bende gi jaduong' niendi ismael eh, kaachiel ka jawinjo mara mede kete mana ka nikech pod abiro yango ni mathoth kotenore gi chike giki mag luo penjo machielo mikayi nodhiyogo dala to nodhiyogo dala kapok onyuolo wuowi to maendi ochuno jaduong' mondo omany eh, dhako machielo okel kaka dhako mar ariyo mondo onyuolne wuowi e dala nikech wan kaka joluo nwa yie kuom nyithind mo- eh, wuowi moloyo to nyathi mar dhako mar ariyo odongo mobedo maduong' moromo goyo simba to kapok ogoyo simba to nyasaye okonyo dhako ma mokwongo chano yudo wuowi Okonyo mikayi. Eh, okonyo mikawe yudo wuowi Ndio. to mikae poko eh, nyathi mar nyathi mikae niendi pok obedo higa mar goyo simba Eh. ere kaka nikonyo ka kaka ne timo kar kae ni wuoyi matin Aha. nowachi ni mikae kiloki makata makata obedo nade Mm. kata nodeko ka ok onyuol to koro osenyuol kamano to nyathine ma nonyuolo wuoyi matisni Aha. ma wuoyi maduong' e ot dhako mar ariyo koro wuoyi maduong' ni okwongo ne neno wang' chieng' kamano nitie gik mibiro timone Mhm. jaluo ne wacho ni ng'ama duong' ema telo Mm. mondo koro kata ka nyawo moro nyalo bedo Kamano. to motegno konyo ma ok otegno mondo gidhi nyime gidong machalre kamano koro kano kane igero simba Mhm. to nikawo simba ne igero mana wuoyi maduong' ma- ma- ma dhako maduong' Mm. O- o- ka ok- ka ok idewo nonyuol gi nang'o Kamano. nikech min gi nosekawo duong' mar dala Kamano. koro en ema igere but achich mar pacho Mm. to kosegere kanyo Mhm. to owadgi mane otelo ne cha Mhm. mane e duong'ne ma koro oseng'eyo weche kaka piny obedo Mhm. weyone thuolo Mhm. en ema okuongo nindo e odno kendo imiye kor mach Mhm. nikech mano ode Odhi onindo kanyo. odhi onindo kanyo Mm. ma kata ka koro ginindo kanyo kaka jawuoyi to jalo ema kuongo nindo kanyo nikech mano ode to kochopo kar kend Mhm. to owadgi cha kendo chako we thuolo Mhm. tikelo ne wuoyi- owadgi matis ma wuod dhako maduong'ni Mhm. nyako ike imako nyako tikelo ne kanyo ero Mm. to obedogo kata oyawo ne owadgi machielo Kamano. nikech min-gi nosekawo rangach min-gi maduong' to wawacho ni mikayi kiloki ma kata ong'ol Kamano. wuod wuod ele ema ne gedo gedo kora a- achwich mar mar mar dala Mm. Kamano. Eh, Kata obedo ni notin kata kamano. nobedo notin kamano to en nyaka nobiro gida gida koni Mm.
yes penjo machielo ka bende aneno ka sad nyalo ma wawang'wa kaendi en ni e kinde mane wasego dala ne nitiere ute mamoko manigero machalo kaka dero nigero dala kanyo endi Kamano. abila mar jaduong' Kamano. nigero kanyo endi Ee. dibed ni ni nitiere chike moko mane rito utegi kamano Mhm, jaduong' wachne Eh, abila nigere e chuny dala mhm, mano chik mano ne chik nigero e chuny dala nigere e chuny dala Aha, ma kamike kamogere cha mhm, ema jaduong' koro kata kopo ni jaduong' ne nigi ne ne dwa pogo gigene moko ne ne minegi Aha. chon kabisa ne jaduong' ne nyalo bedo gi gweno Mhm. to nibulo gwen Gwen ni bula bula.
gwen nibula bula Mm.
ko jaduong' odhi obulo gwende Mhm. eh, to kata kata otede e sufuria Mhm. nikele ikele jaduong' ema de chwako gweno ni ka Mhm. kae koko luongo mikayi to biro to koro jaduong' otoko kende Luonge ma toko pogo.
Eh, otoko to miyo mikayi Mhm. chako toko miyo nyachira Mhm. chako miyo rero Rero. kamano kamano Wach maduong' ma nomiyo abila ne nitie e gweng' matin. Mhm. Jodongo machon ne ok chal kod jodongo masani ka un gini gi. Mhm. Chon cha yandi iyudo ka weche jodongo ne ok dwa ni mondo mon odonjie. Mon ne ok donj. Mon ne ok donjie. Mm.
Koro kanyo ka bili ka jaduong' wadwa biro lima ka en kod wach moromo mana kor jaduong' kende. Mhm. To ok wadhi wabed e od dhako moro. Udhu koa kut moro e E e abila. abila kanyo to abila kanyo mane wuoyo nyaka kod nyithindo machuo. Mm. Nikech nipuonjogi kaka piny obedo. Kanyo mane goye go kodgi mbaka. Kanyo kama ne goye mbaka nikech kata kokor kaka awacho ni an ajwang'o ner. Mhm. oner no- oner makwar en oner matin Mm. to nitie oner maduong' Mm. oner maduong' ne bilo nomako kaka ga nego nego ne- ne- ne- nego gagi Mm. to ka nogo gagi ka piny ka piny ka piny chi- oro mako Mhm. to lweny be ger Kamano. to o- o- gage nomaka oner oner maduong' Mm. moner maduong' nodhi ma notho e lweny to nong'eyo nodhi tho Kamano. nikech bilo nosemake Bilo nomake. bed ni wach machalo kamano ne min gi- min oner ne nyalo winjo Mhm. ok dine oyie to piny dine ok ogonyore Kamano. koro nitie weche matek madwaro mana chwo kendgi Ne ok Kabila ketie kanye- weche ma- ne ok ketie mon. tabila kanye kama ne ginyalo wache wechegi madong' e korgi ma dhako ok ng'e To be- to bende wach machielo Mhm. abila kaendi sa- jaduong' ne tho budho nohero budho abile abile kaendi Mhm. nikech jaduong' ne ok dwar ni ni sama ang' odhi nindo mhm. ni to dhako moro bedo gi nyiego mm. koro ka en jaduong' wuoke mhm. kama ne wiye omiye nodhi ninde cha mhm. emodhi koa e abila kato kanyo muok odhi ninde e od cha dhako modhire ne mong'eyo modong' okia kama jaduong' oninda nyaka nyithinde eh. okia kama oninda ne ok ng'eyo kata iponi samoro konyo dala ka Mano be ne nitie nikech onyalo dhi mokony nyaka kowadgi. Eh. Onyalo dhi, en gi thuolono. Nyiso ni ng'ama nong'eyo kama ne nitie. Kama kama entie, kobiro e odi, Mhm. to in ema ineno kobiro e odi joma odong' te. Oh, Paro yeah. mani koro nindo e ode moro. Mm. To kata bed mana gi mon aboro, Mhm. owuok odhi kowadgi. Mm. Mon aboro gimoro kamoro wacho nyaka biro nindo mana e od nyar ng'ane. Eh. Jaduong' kata nokalo ot odhi kama Samoro chielo. jaduong' no- nolago yuore. Eh. Mm. Ing'e ni mon ne bedo gi nyiego gi yuore machielo Ma- cha. ma oko. Ma oko. Kamano. koro kane jaduong' owuok ma koro dhi samoro e- en uwe ka kudhi nindo Mhm. ne ok ibi ng'e ni jaduong' nodhi dala cha Ok inyal to ng'eyo. ka ang' oduogo duogo okinyi Mhm. joma ne leko ne duogo okinyi Mm. koro kane oduogo okinyi Mhm. to o- o- donjo donjo kosedonjo Mhm. to ot modhiye cha Mhm. machielo ja ok ng'e ni nonindo kanye ok ok nyal ng'eyo Eh. erokamano ahinya jawinjo mara mana kaka imedo winje no endi kae kama nigi dwoko mare kuom penjo matek ahinya bende osebedo ka chandie e ngimani mar eh, luwo eh, kanyo endi nitiere gik moko ariyo modong' mondo waler kapok Kama, watieko kama. wach mar dero to gi wach mar kul mane kere dala Dero ne gere chuny pacho mhm. nikech dero no ne en e bengi masani. En e bengi masani. E piny machon cha kendo ing'e ni bengi masani donge no kirite gi jawi mana moting'o oting'o binduki. Oting'o magina.
Oko ka ting'o bunduki kamano koro girito mwandu mana iye kanyo. Mhm. Koro dero ne gero to nikech dero ne kama noting'o chiemo mane nyalo konyo pacho. Mm. Kato jawi bedo gi arangach kama jawi kama jasigu nyalo wuoke. Koro ne gisiro wasigu go mm. mondo kik chop ir wuon gi kata min gi kendo kik chop e kul mar dhok. Mhm. kendo kik chopie dero moting'o chiemo Kamano. koro dero ne gero mondo mi okan chiemo ka Mhm. kech owuok to koro igolo matin matin to itiyogo ma bo bedo kaka chik Yeah. nokete kaka chik mondo kik jaluo bed kod kech Kik jaluo bed kod Ma- kech. kane igero dala- kane igero dala nyaka nibed gi dero Mhm. nikech e derono ema ne nyiso ranyisi mar yieng'o Ne nyiso ranyisi mar chiemo gi yieng'o. kamano To bende dero Mhm.
dero ne nyalo bedo deche ok dero kende ne gin deche mang'eny deche ne nyalo bedo ma dhako dhako ne bedo gi dero mhm. dek jaduong' nyaka ne jaduong' bedo nyaka bed gi dero mare jaduong' ne bedo dero mare tiende ni ka ne en gi deche ni mhm. to ing'e ni sama ji chiemo to samoro dhako moro gi nyithindo mang'eny samoro dhako moro e bende e bende e, iyudo ka moro moko nitie mane timo ojanja mm. e, rieko ne mara en go mm -hmm. okawo chambe rumo piyo mm -hmm. otere chiro mm. koro moko mon gi ne lore mm. koro jaduong' ne dong' e deche cha kende mm -hmm. ma ka sama kech odonjo mm -hmm. to jaduong' e, deche ne modhi otuombe mm -hmm. to Okuom ma, Mhm. otin dhako matin. Mm. Kaw machielo, otin dhako machielo. Machielo. Eh, maduong' be ochako omi. Dhako maduong' ema ne chombo to pogo ne matindo. Yes. To otimo mana ka jaduong' bende onyise. Koro koro ne ne jaduong' ni, Mhm. jaduong' emane koro ne o- o- o- ong'iyo ma nyathine mar achiel. Mhm. Te mioro ne dhi omodo mama kama mm. koro kosebiro ire kanyo mobedo e kobe ma nyaluo cha mhm. koro wacho ni ma koma tiende adek eh, eh. mm. eh, koma tiende adek ni mhm. ma jaluo be duong' ne bede mm. ka opogo mwandu negi mhm. e, e, oduma kata bel juko nyathi jokelo ko jaduong' kawo to sanyo luongo kek manyien bikawo chiembe dene mama u keka bondo keka bondo keo kanyi mach kaka an gi mm. koro nyathi ka nyathi ne biro mhm. tijuko ni tikoni ma tine mama u mm. ibe kaw ma yaduong' kaw to olo tine mama u mm. ibe kaw tine mama u koro ok ka un matinde masani matinde un kata ku kaw cham mhm. kata ka un e taon e bombe kuno utiyo to ukawo mesara umiyo mana mundu duto koro wuone udong' kech mine ubedong' kech kata ka kori di dhako machielo mopogore gi mane ikwongo go mhm. kaka kori ite odi machielo onge nikech ikawo ikawo mwandu te ikawo chiemo te ikete lwet dhako wadgi mm. to dhako ok onge dhako moyie gi dhako wadgi emomiyo jaduong' ne bedo kod deche kendo dech jaduong' iluongo ni min der min granary mar pacho mano endi kanyo endi kisungu malich ahinya eh, jodongo kaendi ayudo jodongo ma bende nigi lony marariye e wechego eki mag dholuo kaachiel bende giketowa e rang'iny mowinjore kaka bende mbele oromo bende wadak kanyo endi gi eh, ngima ma chon chande wakele sani endi kendo temo lero ka endi ni ok oromo kanyo endi ikaw mondo gitaya iket e dher achiel wach mar kul wach mar kul gimomiyo ka- kaka kul nigero Mhm. kul en achiel kuom eh, gik mane o- o- o- o- orito kendo oketo arita makare Mhm. e mwandu mag pacho Mm. gima ne bedo e ikul kanyo ne iluongo ni dhiang' le miluongo ni dhiang' Dhiang' ne mano nyine bede kul. e, kendo dhiang'no tienda e piny machon Mhm. joma chon ka ne mare mwandu kitek tibiro abira dalana gotieno kata odiochieng' Mhm. tiwacho mana ni ma- mae makawo mae makawo tichaka chaka wuoth idhi Mm. koro ka tek e kalawi Mm. koro nigero dipo kanyo ero Mhm. mondo mi koro kata ka ng'ama oloyi obiro Mm. to ochako gi rangach gima ilorogo rangach iluongo ni lodi Lodi. Kata- eh, lodi mar rangach Mhm. kata kata kata kata to mar dhoot iluongo ni okol Okol. Eh, okol To thigo.
Thi- thigo no koro biro achien Mhm. okol ne en gimi k- ko- ko- ko- koket thigo kama Mhm. koro niriwe Mm. maka ng'ato ako kadhire Mhm. to koro ok- o- dhoot ok mwomre Dhoot ok mwomre. koro kitambo mondo jasigu madwa mayi mwandu ni chopi matur lodi mar rangach Mhm. mochako otur nyaka lodi mar kul Mhm. kata ka ni nyap Mhm. igo koko wetiu moko mabet tek tek obiro kata ka kata ka ginyap Mhm. to ka uriwo negi Mm. to ang' wasigu koro nyalo ringo nyalo weyo dhogi mane nie kul Kamano. emomiyo nigero kul Mhm. mondo mi jakuo Mhm. tich matek mar chope mwandu mag pacho Kamano. to bende ni e kul nigero e chuny dala nikete chuny dala nikete e chuny dala mhm. ne kichoke ne ka e, od mikayi ni malo mhm. od e, yachira ni piny kacha mhm. od zirube ni kocha koro ng'ata ng'ata ne nyalo winjo Mhm. Eh, ne ikete e dier urigi mondo mi kata dhako ma bende ok nind asika mhm. nonyalo winjo to kowinjo mhm. to nonyalo kata muoch gi uonyalo gonduru mm. ka dichuo noninde ot mondo dichuo biro winjo nduruno eh. yawuoyi manie simba be biro winjo nduruno Yes. Jokuong' be biro winjo nduruno. Kae to giwuoro. To sani mm. to wan gi gimiluongo ni alam kata king'ora. Mm. Ma tinde kata kineno jakuo inyalo diyo. Kamano. Chon cha nduru mar dhako ema ne en alam mar gweng'. Manyalo chiwo ji duto. Manyalo chiwo ji kama sira moro oneno. Kamano. Kamano. Ero kamano ne jonyuol marana ka bende wadhi ka gima watieko kaendi. Ok ang'eyo ni en wach mane mogik mane wachie chikego eki mag goyo dala kapok watieko. Eh, gima nyalo wacho ne nyithi luowa gi yawuot luowa kaka ambe a nyathi jaluo Mhm, eh, nowach ni mwacha kamila ni mutumwa mhm, to kaluwore kaka tinde piny osedongo kendo somo osemako piny konde mang'eny kamano nyaka gik ma wawacho ni onego bed ni jaluo timo kata an awuon ne ok atimo moko kaluwore gi wach mar ukristo Mhm, ma koro nochako donjo e piny kamano momiyo nafwenyo ni kare kata le koting' Mm. to ting' mane mondo obar yien kendo tong' kendo tong' obet yien madongo ma ok nyal ma ok nyal bet kod beti Kamano. kata ka noting' gweno Mm. to niting'o mana gweno mondo obed kaka alam Mm. to gigi joma ng'eny ok ong'eyogi Mhm. omiyo gitimogi ka gima en chik moro ma kikoso timo titho Kamano. gima nyalo wacho gi kama koro iyi kama koro nyasaye oyie achopeni Mhm. ni tho moro to be onge nikech an be asetimo mana mano to pok atho antie Mhm. nikech nafwenyo Aha. ne gweno en mana alam Gweno ne en to, alam. to le, loye bende ne en mana mar tong'o yien to Kamano. mach bende ne en mana mar chiemo mondo otedgo chiemo kendo jomoko ong'e Kamano. koro gima anyalo wacho kanyo jo- nyithiwa mag jokanya- jokaramogi ajwang' Mhm. ni kik kik kik waweuru timo gik mane jaluo timo eh, eh, nikech koro ni mano koro eh, eh, nyalo kelo tho Mhm. to watimgi atima kaluwore gi sababu ma bende asewacho kacha ma kata kaka midare o- onge yien madongo midhi tong' kod le Mhm. we aweya le Awe ale. to kineno ka ji ok du- ok idwa ni mondo ji ochieme e dalani migoyo ne gala We mach. be we weri aweya gi mach Mm. kineno ka in gi alam Mhm. ma in godo mabiro chiewi mondo kik inind asika Weri gi we gweno. aweya gweno an mane wach manyalo wacho nyikwara mugajwang' Mhm. eh, nikech thuolo ma O- ise- osemi- isemiya kaka ajwang junior Yeah. mondo awuoye e, e tv kata e redio ajwang junior ka E J e- Media. e- e J media ago ne nyasaye erokamano kuom mibedo kendo kuom miya thuolo machal kama Yeah. kendo agombo ni safar machielo ka nitie weche ma nyasaye nyalo dwaro mondo wachak waromie Kamano. chaki- chaki- chak imiya mana thuolo Thuolo nitie mondo koro. mondo abi abi e studio Thuolo nitie mondo koro. koro wawuo awuo e studio kaka jopiny winjowa Kamano. kendo kata ka nitie wach moro ma nyalo e wang'eyo Mm. nikech nyaka dala okucho nitie nyaka jo- owetena madongo Kamano. wuonena moko be po nitie Mm. ginyalo ng'eyo mang'eny moloya Kamano. gik mawachoga gin ema gimiya Obiro limo Ng'a- ni. ng'ama omiyi Aha. nigi mang'eny molo momiyino Kabisa.

to nikech kwechegi mhm. mana kaka owadwa ne osewacho ni jaduong' eh, Nelson owacho ni eh, eh, gi Kiswahili wacho ni mwacha Milan Mutumu mhm. iyudo ka weche mang'eny sani biro gok ji yombore mm. kaeto bang'e tiwacho ni ng'ano ni gok imwi mhm. Eh, ng'ani ills omako Mm. ok kamano Mhm. weyo chike Chike mag mag luo bedo gima rach Kamano. koro ana gima kaweugo tawacho ni kuyie Mhm. jowa joluo Mm. kamoro amene mine me iwinje e chenro ni Mhm. Eh, puonj nyithindo dholuo mhm. puonj nyithindo chike mhm. chike wapuonj nyithindwa ka wan kodgi e udi kata ok ni warito mondo waluong jomedia kende mm. wapuonj nyithindo chikewa giendi ma wacho ni chike mag luo kitgi timbegi mae mamiyo buk nondiki ni luo kit gi timbegi mano oting'o chike mag luo eru kamano joramoga jwang ero kamano en kaka isenyo noendi mago gin jodongo gi mane gi lony malarie kapok atieko amiyo gi sakenda apar apar kende mondo ichwalie mos ni jaduong' wa masamoro imiyo luor mane opuonji chikegi ee mano en thuolo maber kabisa gi nyinga nasewacho Mhm. an kod e wuonena kendo kod owetena be magen ahinya gi lala Mhm. ma kanyalo bedo ni winja Mhm. to mos mokwongo aoro ne owadwa manie toka miluongo ni Samuel Ochieng Ajwang, mm -hmm. moro be nitie luongo ni Jarel Odhiambo Ajwang, mm -hmm. kod anyuola mar Kachien Anyoner duto, mm -hmm. kama oting'o wuoda miluongo ni Ben Owino, uh -huh. kaachiel kod owadwa miluongo ni Albert Obulo, mm -hmm. kod Collins gi Jokachien Anyoner Nairobi kod dala bende. Owadwa Tobias bende ok awe ma kachwal ne mos kanyo ero, mm -hmm. nikech weche masewacho thoth gige bende en emomiya. Jaduong' Magudo Oner makoro dong'

kogelo bonde Mhm. but bonde skul Mm. eh, mano eh, wan e location mar kogelo kogelo east Mhm. location Yeah. achaka chwalo mos ne owadwa jared osawa Mhm. eh, mano mca ma marwa mano okalo Mhm. ma waluongo ni mwesimiwa Kamano.
chaka chwalo mos mogik Mhm. nowetena kaka josef ojwang' onyando Mhm. achwalo mos ne yuora lona chieng' ojwang' Erokamano. dola kinyi Mhm. mse onyando Mhm. mago e wetena ma anyalo chwalo mos Mhm. negi mos kaka onego ne gin bende Mhm. gitem konyore korka puonjo nyithindo ma gin go Kamano. dholuo mondo ong'e dholuo Erokamano ahinya. wiya ok wil kod yura miluongo ni Doreen Ochieng kendo achako amoso nyaka yura be magen ahinya iluongo ni Nyasoba gi Teresa Wamboi kaachiel kod min Kiurin ka gin e tie god puro malo kacha Erokamano ahinya winjo mara kaka iwinjo no endi mano en chenro mabiro ni kaendi chieng' eh, tich ariyo ka tich ariyo mar wik ka wik iluongo ni galamoro mar chike kendo kona ana Jwang Junior Watudre kanyo endi wik manyien mondo achak ayangni mathoth kotenore gi mago eki mag chike luo.